Salam kakasy. Waleýkim salam. Waleýkim salam ogul geldim. Iş tapdyňyzmy nähili ok boldy. Iş bardak barmadyk ýerim ýok. Hemme ýerdede işler doly diýýä. Iki üç sany alyp galdy nomerymy. Jaňa ders diýdi. Nurahmet nirde? Nurahmet bu gün özüm okuwdan alyp galdym. Bideri okudan at garsyn. Okuwdan gowdamaýaň gaýta. Nurahmet. Otur oglum, otur, otur. Bu gün gitmediňmi okuwa oglum? Ejemiň ýol kireý puly ýokdy. Şonuň üçin okuwdan galdym.

Gelin tamanja. Çaý gutardymy? Gaýna suw adamyň içini täzeleýär. Ada, öýüň eýesi şu gün jaň etdim size. Ýok. Nurmuhammet, bar oglum işleňe jaýda. Dagy oturtma. Öý eýesiniň aýaly jaň etdi. Kwartiranyň puluny sorap jaň etdi. Üç aýdan bäri tölegiňizi tölänizok. Berseňiz beriň, bolmasa başga adam saljak diýip.

Alýo. Eee Adatjan. Salowmaleýkim agam. Waleýkimessalam. Hä? Näme telefonlaram alman, telefonyň öçük ýaty? Bar oglum, aňyrda iş berip dur. Agam, şu dogrymy aýtsam, elimiň zarýady ýokdy, elimiň zarýady öçük galypdy. On gün Märjana edip otyryn. On gün bäri telefonyň zarýady öçük bolasy ýoga. Oglan şeýleräk gürlände. Kwartiraň puly ýadyňdamy? Öz-ä üç aý bäri kwartiraň puluny bermän ýör. Berseň-ä ber, bermeseňem kwartiraňy boşat. Tiz-tiz hereket et. Ýok aga, menem şoň hereketini nesip bolsa hereket edýän. Iki-üç sanak işlere aýytyp goýdum. Olar maňa hökman jaň edýär satyp, şolara garaşýan. Ýa şu wagt işlere garaşsam ýene bir agaç saklap dursaňyz has gowy boljak-da. Menem siz taraba barýan häzir.

Iş gözläp bara, iş tapmanda möşgüller. Bir ýene bir kiçiräk haýyş bilen geldim ýanyňyza. Näme haýyş? Şu kyn görmeseňiz, öýe myhman gelýärdi. Azajyk aňa bäri ursam bolarmy? Öňem-ä bergim bar-a. Ýöne nesip bolsa, häzir şol iş gözläp durun. Şu işçilerini awans alýan, şonuň hökmany bergimi gaýtarjak. Öň näçe manat bergi mam size? Iki ýüz elli manat bergiň bar eken. Ondan naçar ýene elli manat bergiň bar. Onda buhanka barmyka sizde? Bar, bar buhanka. Näçe manatdan? Bäş manatdan. Onda altyn bolar mili dur hanam? Ha, o taze dur, bar geçdi alar. Salam kakasy. Waleýkim salam. Bugün iş tapdyňyzmy? Barma askerim galmady. Gaýtam tersine öýüňe ýetişen aýtdy. Näme diýdi? Üç aýdan bäri kwartiram pul berenok diýdi. Berjek bolsaň ber. Bolmasa-da ýok bol. Kwartirany boşat diýdi. Ýene-de Bu gün siz tarap barýaryn diýdi. Şonda bararyn diýdi. Myhman şo diýdi. Kakasy, Myhman almaly, emma zadymyz ýok, ýene aşaky magazyndan ýazgarmysyň? Bu günem aşakdaky magazyna bardym. Ýazgy zat soradym. Gaýtam ýüzüme pul urdy. Öň köllem berjekkäm haçan berýäň diýip. Ondan puluň ýetende çörek getirdim. Eý näme? Bar zadymy goýarys-a. Kakasy öýüňe ýetiberde.

Eýwaý. Çaý ýok muydu? Çaý. Şu gün gutaryp galypdyr. Kiçi wagtymyzdan bäri gaýnag suw içip ulaldyk. Zyýany ýok. Çörek iýäýiň. Nahar ýok mydy? Häý, zyýany ýok. Köpden bäri mukan kiýmän ýördüm. Gaýtam bahana bilen sebäp bolduňyz. Şuny aýtsam, Azat jan, öýe hyrydar çykdy. Satdym jaýy. Dogrusy, barmana jaýymyz hem ýokdy. Muny özüňiz gowy bilýäňiz. Bolarla indi şunça wagt garaşdyň. Öýi satyp, başga zat bilen setjek bolýaň. Öý haçan boşatmaly agam. Öýüňe ýet haçan gelýär. Azat jan siz öýi boşatmak gerek däl indi öýüňe ýet siz. Agam siz ýaňy öý satyp biznese çyk diýdiňda oýun etmäň. Enşalla. Alla ryskyny berer her bir zadyň. Orazanyzam kabul bolsun. Agam sizden Allah razy bolsun köp köp sag boluň.